Hemmäňize salam! Youtube kanalymdaky täze wideo hoş geldiňiz! Bu gün siz bilen birlikde çizkeýk bişirýäs hem-de toý pursatlary hakynda, toýda bolup geçen we toýdan soňky ýagdaýlar hakynda gürrüňdeşlik geçirýäs. Ilki bilen gerek zatlarymyz, lýuboý rassipçity pişenýe, tworojnyý syr, smetan, slivki hem-de baýramyň gymmat ýagyndan. Ulunyýaz. Yüzü görenok. Özü hezi yok. Şoň üçin ýeke video çekýän. Gülen ýagymyzy eremene goýa, sebäbi ýag eren görnüşde bolmaly. Piçenýany preslama aňsat bolar ýany. Öýde karoçi mikrovolnowkamyz ýok. Şonuň üçin hem men çaýnekde suw gaýnadyp, şunda eretýäs. Soçnuja etmek üçin gowrak goşmaly karoçi. 100

Meň biraz nerwim ýamarrakdyr. Karoçi, öýüňizde blender bar bolsa, şo bilen maýdalap bilýäňiz, ýöne meniň öýümde blender ýok. Bir ýemele we maýdaladym. Indi muny ýag bilen garyşdyrýas. 300 gram pişenýamyza 120 gram sliwiçni eredilen ýagy guýýarys. Ýag bilen garyşdyrdym. Proteinimizi alýas. Mende prosta aşagy ýok. gap bar. Şonuň üçin protiniň üstünde etýäs. Bir üç müň aşagyna ýapyşarmyka näme diýip pikir etýäňiz? Indi toý gününe gelsek, toý güni gyzlar hiç hili iki köýnek geýmeň. Wapşe ýetişeňiz, ogam peýdasam ýok.

Şonuň üçin bir köýnek akkurat näme zadyňyz gowy ýetişýäňiz hem hemme ýerde surata da düşüp ýetişýäňiz. Hemme zat gül ýaly. Garaşy munda şeýdip e, ýerleşdirip çykan soň, şeýdip stakan bilen presläp çykyş. Hiç zady alada etmäň. Barybir bolmaly zat bolýar, bol, bolmaly da. Men ne üçin edip video alyp durdy, video alyp durlar, ne üçin etdirip ana ýaman göründim. Hemme meni ýaman gelin diýip pikir etdi. Na samom dele men goja. Muny indi gyra süýşürýäs. Indi içine gerek zatlarymyzy dogurlaýas. Ilki bilen twarožny syr. Twarožny syrymyzyň hemmesini goýýas. Twarožny syrymyzy goýan soň gaýmak goýýas. 200 gram gaýmak. Köçü men resepti nähili bilemok. Özüm öňümden çykan resepti alyp edip oturun. Siz özüňiz tapan reseptiňizde edip beriň. Ýene aýdyp geçesim gelýän zatlaryň biri gyzlar. Indi men göz öňümde Söýen ýarym maňa kömek etýär. Ikimiz bile işläp, ikimiz bile nahar edip, men ýadan wagtym ol edip, ýa uborka zat edende ikimiz bile ederis diýip kellämde şonýada özi arassa oglan, akkuratny. Biz nahar bişirip iýip bilýän gepleşýän wagtymyz görýärdim-de, akkuratny ýaşaýar. naharyny özi bişirip iýýä. Ýöne men gelemsoň, bu indi meni aýal edip alansoň, bu pohody maňa nadejs etdi. men oňa nadejs etdim. Bir sany ýumurtga-da çakaly. Nadejs dogry ýerde oturandyryn. Biz öýde kän sladki ýemizok, şoň üçin kän goşmaýan. Men geldim, onuň pikiri boýunça öýde aýalyň etmeli işi bar, erkegiň etmeli işi bar. Ýaňky erkek agyr zatlary göterişmäne, öýde bir zat bozulsa dogrulamana, oň kellesinde pul tapmaly. Aýal ýaňky öýüň uýudyna seretmeli, nahar,

Hemme işi boynuma salyp goýana. Men gözüme getirişim. Yani hiç haýsyňyzyň gözüňize getirişiňiz ýana bolmaýar toýdan soň. Toýa çök bolup, gyssanyp, oturmaly däl. Ýöne ýuwaşdan, конечно, öwrenişýän. Häzir ne gowy. Bir aýmy? Bir ýarym aý geçdi. Ha, iki aý boldy. Ha, bir aý boldy äli. bir ýarym aý, hawa. Bir ýarym aý geçdi. Häzir gowy Hudaý şükür. O maňa düşünjek bolýar, uje bilýär harakterimi. Sebäbi söýüşen wagtyň başgaça bolýar adam, toý eden soň uje harakterler ýaşaşanda başgaça bolýan ekeni. Şonuň üçin men bilem o bu zat näme boldy. Bolandyr nädeýs. 180 gradus diýen. 150, 180. Ondan soň häzir bolsa gowy, hemme zatda poddeşka etýär, wideolarymy düşürmäne kömek etýär. Hiç zadyma ýok diýenok. Indi, nadeýs, Gowy aralaşdyryp bildik. Ýaňky israwna erkek glavny bolýar öýde. Biraz aşak gitmeli, ärden gaýdan etmeli. Ýene boldy bu.

Bir saatymyzam geçdi. Nadeýs gowy boldy diýip umyt etýän. Şö, slifki salman ýadymdan çykyp durun şaýda dur eken sizem aýtmansyňyz. Häzir çykaryp size görkezýän. Hmm, ýaman del, birinji gezek üçin. Duhowka salyp, duhowkanyň içinde sowaýança goýmaly we gijesine holodilniýe salyp goýmaly we ertir iýmeli. Şoň üçin munuň nähili bolanlygyny size Instagramda istoriýamda paýlaşjak. Şoň üçin instagrama da podpiska taşlaň, ýutubuma da. Meni yzarlap, meni söýýäniňiz üçin, laýk basýanyňyz üçin gaty minnetdar. Täze ýylyňyzam gutly bolsun. Wideony öz Täze ýyldan öň düşürdik. Ýöne Täze ýyldan soň çykjagyna gaty uweren bolanym üçin Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylda täze üstünlikler arzuw edýän.